Karibu tena gũkũ gwa Kikuyu Daily News na angĩkorwo wĩ mũgeni tuĩka wa gũ subscribe nĩguo tũnyitanĩre na thengiũ thutha wa ngarũ ya Junior gũthũkia, gũthararia, gũtumũra gĩcanjama na kũrehe wale mwale igongona-inĩ rĩa mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Ngai Sammy K, igongona rĩa Ndingĩriganĩrwo Concert and Thanks. Thanksgiving rĩrĩa rĩratabanĩirio stadium ya Ruiru mũthenya wa ira, rĩu mũthaki wa Kĩgoco, King of Kĩgoco, Ngarũiya Junior nĩ atũngĩtio haro nene, haro ĩtarathira na ihenya, haro ya njĩra ciothe gũkũ nenda-inĩ nĩ gĩko gĩake kĩa gũconorithia MC Kĩhenjo na MC Jimmy Kanji igongona-inĩ rĩa Sami K, harĩa Ngarũiya Junior aratunyũkithirie mũthaki wa mĩkwekwe MC Jimmy Kanji microphone mbere ya andũ na kũoerera role ya ũ MC mũgarũ na program ya igongona rĩu, na mbere ya ĩkĩte G-Noice. Kĩraati Ngarũ ya Junior nĩarambĩte gũthararia mĩbango ya igongona rĩrĩ thutha wake kũhahania na Kĩhenjũ igũrũ rĩgiĩ nũ ũratongoria ta MC wa igongona rĩu. Ndeto ici na iria itigĩte Ngarũ ya Junior haceke gũkũ nenda-inĩ andũ na Akenya makĩhithũria mũini ũyũ ararĩ mũrĩu tondũ ciĩko ta ici arakorirwo agĩka na ta ũrĩa ũgũciona thĩinĩ wa video ĩrĩa ngũgũtigĩra haha ciĩkagwo nĩ Mĩrebi. Kikuyu Daily News, subscribe.

mũrona atĩa nĩ mũkũina kana mũthiĩ kana tiguo maine kana mathiĩ Ah, nĩ kũina kana meke atĩa kana mũndũ athoke ĩ nithe tiguo kwagĩrĩire nĩ tũmagerie rĩngĩ dj twende kazi aha. Jaisoni, twende twende haya haya dj goja goja haya rĩu teherai arĩa maingatwo nao moke eh, eherai eherai na inyuĩ aya ũkai danza rä u ogokai na hau å guo kana tiguo Ĩĩ. Asante sana mũtikio goke harĩa na inyuĩ na tuone reke ona kĩhenjo andũ akwa Jeff Jeroga in the house. Karibu sana. Yeah. Jeff Jeroga in the house. haya reke one kĩhenjo horera one aya Ehe, nĩ tũthi dj Ehe, twende kazi reke one aya haya haya haya haya ngoja

Andũ aya mweshimiwa mena thĩna. Ũngĩkĩra mũndũ wa mwako mathabu, mũndũ wa moko arĩhagwo ciringi magana matandatũ. Ũguo nĩ kuga mũndũ wa mĩako wĩna ciana ta inya matingĩhota kũigania mũtu ũmwe wa ngima. Na mũtu nĩ ciringi magana merĩ ma mĩrongo ĩtano. Ũguo mũndũ ũcio angĩrĩhwo matandatũ, Ngarũiya Junior, tondũ inyuĩ nĩ inyuĩ mũkoragwo harĩa na deputy president na president mũtikamahenie tũtikanamamene merei mũndũ wa mĩako athiĩte mũthenya ũmwe mĩako acoke ainũke mũndũ ũcio ona mbeca icio itikarangĩte nyeni na rĩrĩa tũkwarĩria andũ aya nĩ marĩrio ta maraheo gĩtĩo tondũ maica nĩ maritũ biũ na tũtige gũtinda haha tũkĩrwo ũhoro o- o- wa raira hĩndĩ ciothe na matige gũtinda makĩgweta uhuru hĩndĩ ciothe okorwo raira nĩ areka mahĩtia nĩ anyitwo nake arare thĩinĩ ĩtiguo ĩtio thirikari we makwĩra ũhoro wa raira rĩ marenda wĩke atĩa makwĩra ũtinde magĩkwĩra ũhoro wa president waumire rĩ marakwĩra wĩke atĩa na hĩndĩ ĩyo wĩna ciana ithatũ ikũrorete igũrũ na nginya we ndũnarĩa we ndũnarĩa ranji na tondũ haha noho ambunge marũgamaga makaria ũrĩa marenda nĩ tũrekwo ona ithuĩ twarie ũrĩa tũrona gũkũ thĩ na ngaruya ndigũkũheni ngaruya we watindaga marori-inĩ ũkĩina ũgĩtũinithia tũgokĩra tene Ehe. Wenda gwĩtĩkia ngarũiya thi wĩine rwĩmbo rũu thoko-inĩ ya karati na ũkũhũrwo ta mwana Aha. kana wĩine haha one ũkĩgĩrwo tondũ andũ aya nĩ ahũtu na mwenda wega inyuĩ mũkuĩrĩirie mũthamaki mwecimwa kũrũria ma mũtikahenie mũthamaki na we ngarũiya tondũ nĩkuo ũtindaga tondũ nĩkuo ũtindaga ngarũiya we wahũna ũtige kuonaga aya tarĩ ahũnu Ehe, ehe. Ehe, Eh, kana tiguo ehe. reke ngwĩre ngarũiya niĩ ndindaga ndindaga na andũ aya na nĩkĩo wona gwitũ kanitha kwĩna ikũmbĩ rĩa ngai Ĩĩ. na na thikũ ici ikũmbĩ rĩgĩragwo i- irio nginya nĩ mũndũ ũrona ũũ ndabatiĩ kũgĩ ĩĩ kũgĩra nĩ tondũ ti kwega ĩĩ andå aya njoro ngarå ĩĩ mũthiĩ na mwecimu akũrũria haha na kĩng'ara niĩ Mane. nyendaga kwaria ma ndanatuĩke ndiaririe kĩ gũtirĩ mũndũ wĩna thĩna na thirikari no nĩ ĩrwo hĩndĩ ĩrĩa wahutia nda ya mũthĩni nginya matu-inĩ ndũrĩ kĩrathimo na mwatigia mĩaka ĩna na mĩeri ĩnana mũgatũkora oha haya nĩ ndarĩkia thĩ ndiaria wega